Ölmem men. Revama iç ümüt, sevgi ve ışıq bermek içün yanğan qızıl nur sönsün. Ayaq izim bu yollardan silmem men. Yanar eken yol soñunda al yarıq. Nasıl etip unutılğan can, könsün? Ölmek içün doğmadım men. Ölmem men. Ayaq izim bu yollardan silmem men. Biñ doquz yüz yigirmi bir senesi teşkil etilgen Qırım Sovet Sotsialistik Cumhuriyeti ilân etilgen soñ, yarımadanıñ milliy gruppalarınıñ inkişaf printsipleri ilân etildi. Qırımtatar milliy mektepleri, müzey ve teatrleri açıla, ana tilinde gazetalar ve mecmualar tercime etilip başlay. Lâkin biñ doquz yüz yigirminci yıllarnıñ ortasında endi burjua milliyçiligi manaçığınen basqılar başlay. Biñ doquz yüz yigirmi sekiz senesi Qırım ASSRnıñ reisi Veli İbraimov idam etilgen soñ qırımtatar partiya reisleri, ziyalılarğa qarşı repressiyalar endi qaide olmağa başladı. Asan Sabri Ayvazov, Osman Aqçuqraqlı, Ramazan Aleksandroviç, Üsein Badaninskiy, Yahya Bayraşevskiy, Suleyman İdrisov, Mamut Nedim, Abduraim Samedinov, İlyas Tarhan, Abdulla Lâtifzade. Bu, biñ doquz yüz otuz sekiz senesi on yedinci aprel künü öldürilgen ziyalılarnıñ tek bir qısmıdır. Bir kün içinde halqnıñ aman-aman episi ziyalıları tarih oldı. Bugün şair, filolog, edebiyatşınas oca Abdulla Lâtifzade aqqında tarif etecekmiz. Müjde sizge, ey dünyağa hor körüngen melekler! İnsanlıqnıñ bahtı içün Qan tökülgen yürekler. Müjde saña, zindanlardan çıqarılğan qadınlıq. Müjde saña, endi seniñ ömrüñ, künüñ aydınlıq. İnqilâpnıñ qudretine soquldı ep zıncırlar. Ezildiler seni ezgen, aşalağan qıtmırlar. Aq aqiqat quvdı artıq zalımları aldından. Aysız gece, qara künler, epsi qaldı artında.
Abdulla Letifzade biñ sekiz yüz doqsan senesi avgust yigirmi altı künü Aqmescit şeerinde oca qorantasında dünyağa keldi. Biraz vaqıttan soñ Abdullanıñ babası Abil ocanı Or-Hapu uyezdine hızmetke yollaylar. Bundan sebep oğlançik çöl taraflarda büyüp öse. Abil oca oğluna bilgi aşlarken, ana tilinen beraber rus tilini de ögrete. Abdulla, yerli Rujdiye mektebini bitirgen soñ, gimnaziyanıñ yedinci sınıfına birden qabul oluna. Amma Rusiyege qarşı aytqan sözleri sebebinden onı gimnaziyadan quvalar. Bundan soñ babası Abdullanı Türkiyege oqumağa yollay. Biñ doquz yüz on senesi, babası vefat etkeni sebebinden o, Qırımğa qayta. Agatangel Qırımlı aytqanına köre, Abdulla Lâtifzadeniñ ilk şiirleri Terciman ve Vetan hadimi gazetalarında neşir etile. Biñ doquz yüz on beş senesinden biñ doquz yüz on yedi senesine qadar arbiy hızmette buluna. O, özüniñ Hayal ömür adlı birinci şiirini biñ doquz yüz on senesi Türkiyede yaza. Şiirde aytqanına köre, ömür bu daimiy bir küreş ve ağır bir yoldır. Maqsadına irişmek içün insan bir çoq imtian ve manialardan keçmek zarur. Abdulla Lâtifzadeniñ icadı aqqında meraqlı malümatlarnı qırımtatar filologi, türkolog, edebiyatşınas Bekir Çobanzade talil ete. O, biñ doquz yüz yigirmi yedi senesi İleri mecmuası tarafından teşkil etilgen Qırımtatar Yazıcıları Birliginiñ toplaşuvında Qırımtatar edebiyatınıñ yañı deviri adlı maruzanen çıqışta bulundı. Özniñ maruzasında professor qırımtatar edebiyatçılarnıñ icadını talil etti. Olarnıñ bir qısmı tenqitke oğradı. Abdulla Lâtifzadeniñ icadına baqışları da bir iltifatlı oldı. Bir kün sazım qoldan tüşer menim de, Şu ömürniñ küzgüsi köz yumulır, Topraq kiyer ya toz bolur tenim de, Bir qarınca, bir böcekniñ teniday. Bir kün kelir, şu alemden coyulır. Lâkin şaat olsun buna küneş, ay, Kölgemni iç bu yerlerden silmem men. Ölmek içün doğmadım men, ölmem men. Çobanzade genç yazıcınıñ qafiye ve til baylığından ayrıta qala. Özüniñ fikir ve duyğularını aks etmek içün kereksiz iç bir şey ve savunmasız kelimeler yoqtır. Doğru qurulmağan ve suniy şekilde qurulğan iç bir cümle yoqtır. Çoq teren manalı tüşüncelerniñ oqunması qolay ola ve bunen beraber insanğa tesir ete. Satırlarda şairniñ arzuları ve ümütleri gizli. Bu arzular. er insanda mevcutdır. Bazı yerlerde ise Bekir Çobanzade şikâyet ete. Aytqanına köre, Abdulla Lâtifzade icadınen pek paylaşmay ve şiirlerini çoq yerlerde derc etmey. Ve mında Bekir Çobanzadenen razı olmaq mümkün. Abdulla Lâtifzade ömüri devamında sadece bir kitap neşir etti, onı yañı saz dep adlandırdı. Şairiy icatqa Abdulla Lâtifzadeni diger edebiyatşınaslarnen tanışıqlıq ilhamlandırdı. Birinciden, bu, Vladimir Mayakovskiyniñ inqilâbiy icadı oldı. Bunen beraber, Lâtifzade bir çoq diger meşur yazıcılarnen tanış edi. O, ukrainalı şair Pavlo Tıçina, Akademik qırımlı Aga Tangilnen de tanış edi. Biñ doquz yüz yigirmi yedi, biñ doquz yüz otuz yedi seneleri Abdulla Lâtifzade Qırım tatar tiliniñ arap urufatından latin urufatına keçmesinde faal iştirakçi oldı. O Qırımda yañı Türk elifbesi komitetiniñ kâtibi oldı, luğatlarnıñ işlep çıqarılmasına ve edebiy til qaideleriniñ belgilenmesine büyük ise qoştı. Abdulla Lâtifzade edebiyatımıznıñ tarihı, tilimizniñ inkişafı oğrunda ciddiy tedqiqlar yaptı. Qırımtatar edebiyatınıñ qısqa abzorı serlevalı maqalesinde qırımtatar edebiyatı tarihınıñ müim meseileri talil ve tedqiq etile, edebiyatımıznıñ ilerilev yolları kösterile. Ümer İpçi, Mamut Nedim, Cafer Ğafar, Ziyadin Caftobeli, Kerim Camanaqlı, Abdureim Altanlı, Eşref Şemyizade kibi müelliflerniñ icadına qıymet kesile. Biñ doquz yüz otuz senesi Abdulla Lâtifzade Moskvağa Sanaatşınaslıq devlet akademiyasına aspiranturağa oqumağa yollanıldı. Bir yıldan soñ Qırımğa qayttı. Mında pedagogika institutınıñ dotsenti olaraq tayinlendi. Mında o, Ğarbiy Avropa tarihı boyunca ders bere. Faqat yigirmi bir mart biñ doquz yüz otuz yedi senesi Lâtifzadeni şiddetli milliyetçi ilân etip, işten çıqaralar. Yigirmi sekizinci aprel onı tutıp, elli sekizinci madde boyunca qabaatlaylar. Neticede üküm çıqarıla, idam. Bir yıldan soñ, yani on yedi aprel biñ doquz yüz otuz yedi senesi üküm yerine ketirile. Qırımtatar medeniyetiniñ diger meşur erbaplarınen beraber NKVDniñ Aqmescit mahkemesi azbarında Abdulla Letifzadeni öldüreler.
Men ömrümniñ eñ ateşli künlerini yaşarken, adiy ömür ve qayğıdan yükseklerde uçardım. Duyğularım, hayalimle köklerni de aşarken, yaşamaqnıñ qayğısından kiyik kibi qaçardım. Bütün ömür pembe ve al bir közlükle baqar da, emellerim, tileklerim çeçeklerle işlerdim. Ep yükselmek arzusı ile genç yüregi aşar da, adiy körür yer yüzüni, kökke uçmaq dilerdim.